Hemmäňize salam dostlar gowmy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy saman kaýyşlap ýörsüňizmi dostlar bu gün ýene-de size Warşawadan salam diýmek isleýän ýöne Warşawaň niresinden salam diýmek isleýän görşüňiz ýaly ki owa owa geldim näme üçin owa geldim özümize owaň oglanlary näme üçin ýaly otuň çöpüň içinden zadyndan çyk gelenimiz üçin birazrak bärleri Köpden bäri şäherde gezip ýörenim üçin ýüregim gysdy. Bärik birazjygymda şähdim açylsyn diýip geldim. Ine görşüňiz ýaly gaplawa, öňki köneden galan zadeden. Ýagny we şuňa meňzeş zatlar. Ýagny şonuň üçin bärik gezmäne geldim we gelen wagtymam bir video çekeýin diýdim. Bu videomyz näme barada boljak? Şumat Seredip oturanlar bu wideomyz Polşada soňky wagtlarda näme boldy? Polşada iş barmy? Polşada iş ýokmy? Şo zatlar barada men wideo çekmekçi. Bu günki temamyz şol. Ilki bilen wideo başlamazymyzdan öňürti mydama sizden isleýän zadym, haýyşt edýän zadym näme? Kanalymyza agza boluň, laýk basyň, kommentariýa ýazyň. We şuňa meňzeş zatlar. Onda näme? Başlaýas dostlarym. Dostlar, soňky wagtlarda hawa Ukrainadan gaty köp ukrainler geldi. Ondan diňe ukrainler däl, türkmenler hem geldi, başga ýurtdan hem adamlar geldi. Şolaryň köpüsi öz ýurtlaryna gitdiler, köpüsi öz ýurtlaryna gitmän galdylar. Ýagny şoňa meňzeş bir topar zatlar boldy. Indi Wiza berýämi berenokmy dosar wiza berýä ýene bir gezek aýtýan wiza berýä kim aýtýa size wiza berenok diýip men şoňa düşünemok kim aýtýa wiza berenok diýip men köpden bäri hiç elek ýagdaýda öz instagram sahypamda ýa ýutub kanalymda hiç elek ýagdaýda men wideo ýa-da bolmasa Çykan wizalary paýlaşmadym. Näme üçin paýlaşmadym? Çünki her kim bizem ýyllardyr şul işleriň içinde gezip ýörüs. Ýagny men bärik gelenime bir 2 ýyl ýalak bolup gelýär we 2 ýylyň içinden 2 ýyldan bäri edýän şirketler, firmalar bar. Ady belli internete çykyp zat edip, biziňem kimligimizi tanaýarlar. Ýa başgalarynyň hem kimiň näleliklerini tanýarlar. Şoň üçin men şonýalaky wideolary men ýa-da wizalary goýasym gelenok. Näme üçin goýasym gelenok? Sebäp diýseň, meni tanaýan tanaýar, nähililik iş edýänimi bilýärler. Şoň üçin men ine, meň wizam çykdy, eýle boldy, beýle boldy diýip känbir göze-başa batyrasym gelenok. Hä, paýlaşarynmy? Hawa, ýeneden bir göreris ol bul zat bolsa belki paýlaşmam mümkin wizalary, çünki köp adam hany soňky wagtlarda wiza çykýamy çykanokmy, onam esasan men Polşa barada men wideo çekenim üçin men köp adam girip meň sahypama seredip görýärler, Şoň üçin menem köpden bäri bir wideoda paýlaşmadygym üçin adamlar elbetde düşünýän birazrak paniklama gitdiler hatda köp adam maňa ýazylar Pälwan näme boldy näme üçin wideo çekeňok zat diýip ýagny özümiň birazrak problemalarym bardy ol bul zatlar sebäpli men özüm kän bir wideo çykmadym ýöne bundan soňra nesip bolsa men aktiw ýagdaýda size täze habarlar ýetirip duran indi siziň bilmeýän bir zadyňyz bar Türkiýede siziň öwrenişen zadyňyz näme zatda dostlar? Şunýalak bir zatda aýnaň öňünde işgär gözlenýär diýip ýazylgy dur. Siz hem gönmen barýaňyzda işe girýäňiz we işe başlaýaňyz. Ýöne Türkiýe bilen Polşanyň arasynda bilmegiňiz gereken birinji zat, bärik siz eliňizde priglaşeniýe bolmasa, sizi hiç kim işe alanok. Siz hem bärik gelenňizde şu eliňizdäki priglaşeniýe bilen gelýäňiz, ondan soňra barýaňyz o taýda dem iş ýok diýýäňiz, zat ýok diýýäňiz ýa işi halaňyzok ýa aýlyk az diýýäňiz ýa başga biri size diýýär dostuňyz zat gel bärde sagadyna plança zlotdan bar diýip sizi işe çagyryp o taýda gitýäňiz. Ýagny şeýdip o taýda baran ýeriňizde dem allanýaňyz. Ýagny we şuňa meňzeş bir sürü hadysalar bilen siz garşylaşýaňyz. Şoň üçin dostlarym, siz haýsy firmadan priglaşeniýe çykarýan bolsalar, Şol firma geligeden işläň, minimum bir iň azyndan işlem etdigiňizde üç aý işläň. Sebäp diýseňiz, siz bärde Türkiýede ýedi ýüz elli TL berip siz şotanyň kimligini alyp öwrenişen. Bärde oturum kartyny ýagny kimligini almak üçin siziň minimum siziň görkezjek nalogyňyz üç aý nalog görkezmeseňiz siz göç edarasy ýagny migrasiýa size berenok şo kimligi. Ondan soňam egerde siz bärde. Bir işden bir işe geçmek isleýän bolsaňyz, ilk başda size, meselem, priglaşeniýe näçe wagtda çykdy diýeli size? Iki aýyň dowamynda çykdy, dogrumy? Eger-de sen-ä gidip başga bir ýerki işe girjek bolsaňyz, şo taýdan hökmany suratda iki aý boýunça garaşaýma, ol priglaşeniýäňiz başda nähili çykan bolsa, bärde-de şon ýalak çykýar. Şoň üçin siz gelip bärden ol işden ol işe bökýäňiz-ä, hä? Onda näme bolýar? Siziň meselem eliňizde on aýlyk wizaňyz bar diýeli. Durum on aýlyk wiza bilen geldiňiz. Indi siz şo taýda başga işe geçjäňiz bolun, siziň adyňyza täze priglaşeniýe çykmaly. Oňam çykmaz. Iki aý dowam et diýende, uje sen bolýa. Käbir da o nemeräk firmalar bolýa, bolgusyzrak firmalar bolýa, olaryň hemsi aý bolýa gel diýýä. Ýöne siz o taýda işläňizde illegal işleýäňiz. Siziň adyňyza nalog tölenenok hiç hillek ýagdaýda. Nalog tölenmedik ýagdaýynda Biz şu maat wizamyz bar wagty aý sizden gowy adam ýok polny geroý hemme zat mesele däl wizaňyz bar zadyňyz bar ýöne egerde bir ýyllap galjak diýseňiz onda okey ýöne egerde iki ýyllap galjak ýa üçünji ýyllap galjak ýada men eýlä beýlä bir gitjek geljek diýýän bolsaňyz onda siz hökmany suratda adyňyza nalog tölediň bärde Bäri Ýewropa, Ýewropada siziň adyňyza nalok tölenmese, size bärde hezillik ýok hiç jilek ýagdaýda. Sizem aňyrdan türkde hiç jil nalok töläňizok, zat edeňizok, siz şo taýda öwrenişipsiňiz. E bärik gelibem şonýa nalok tölemeli lämkä diýäňiz. Ol bolanok. Meselem dostawkada işlejekmi, takside işlejekmi, o taýda siz legal ýagdaýda işläp bileňiz. Kim legal ýagdaýda men işletip bilýän, men taksini ýa dostawkany legal ýagdaýda edip bilýän diýýän bolsa, ýok. Siz hawa ony legal ýagdaýda edip bolýar. Nähili legal ýagdaýda edip bolýar? Tipa sen başga bir firmada işleýän ýaly edip görkezýärler we şo taýda sen özüň elden nalog töläp oturmaly. Ana şeýdip sen legalleşdirip bilýäň. Ýöne taksiň ýa-da dostawkaň bir legallygy ýok. Şo zatlary siz aldanmaň. Gaýrat edip, men şu wideony çekmek bilen men bu zatlary tak tam özüme gerekli zatlary bilýän. Men şu wideony men siziň üçin çekýän. Siz allanmaň diýip çekýän. Birazam bolsa şu taýyp geleniňizde bir türkmençe maglumatlar bolsun diýip çekýän men. Şoň üçin hem men türkmen dilinde çekýän. Meň maksadym prosmotr ýa ýutubdan pul gazanmak ýa ýene bir zat däl. Onýalak bir maksadym bolsady men onda türk dilinde wideolar çekerdim. Hä, nesip bolsa çek, çekermi türk dilinde wideolar? Belki çekerin. Ýöne intäk-intäklerde, ýöne birinji otur men türkmençe çekip başlan, şonam bilmegiňizi isleýän. Ýagny, bärik indi eger-de şu gün aýyň näçesi 27-simi? 27-simi şu gün aýyň?
26. Ýa 26-symy?
Ýigrimi ýedi. Ýigrimi ýedisi bu gün aýyň. Aýgünem ýatdan çykyp gitdi. Ýigrimi ýedisi. Indi, e, ýagny aprel aýyň ýigrimi ýedisi iki müň ýigrimi ikinji. Eger-de bu sagatdan soňra aýal-gyzlar, siz, meselem, maňa aýal-gyzlar ýazýarlar, Pälwan, siz indi ýa e, şirketiňize, ýagny firmaňyza ynanýas, e, bize gaýrat et, tabşyryp beräý, näçe pul bolsa berjek diýip bize Haýyşt edip, ýalbaryp maňa jaň edýänler bar, ýa ýazýanlar bar, aňyrda meň Istanbully ofisim-a, ofisim-a barýanlar bar. Men şolara diýýän zadym näme, men aýal maşgalany alamok. Men aýal maşgalany alamok, hiç çilek ýagdaýda. Näme üçin alamok men aýal maşgalany işe? Çünki Ukrainadan bärik bir, bir ýarym million, iki million ýalyky ukrain aýallar geldi. Şoň üçin hem ukrainler aýallary gelendigi sebäpli bärde aýal maşgala işleri azyrak. Hä, öňki çykan priglaşenýeler ba bolsa, onda siz neme edip bilersiňiz? A, olar gelip biler, çünki olaň adyna firma öň priglaşenýe çykardy. Şoň üçin siz gelip bilersiňiz, ol bir kän bir problema bolmaz. Ýöne bundan soňraky tabşyrjaklar zatlar bar bolsa, onda men alamok. Aýal maşgala maňa hiç çilek ýagdaýda Pälwan işe düzeltýäň diýip ýazyp oturmasyn, men edemok. Sebäp diýseňiz, bärik aýal maşgalar gelende işini halanok, ýene edenok, soň iş tapmak zat etmek kynrak bolýar, işini halaman çykmaly bolýar, soň iş tapmasy kynra. Maňa lişno bir syr problema we men bärde firmalar bilenem gidip biz Ýüz-ýüze gepleşýändirin, şonda firmalar diýýär maňa, Ýok diýýär, maňa aýal maşgala gerek däl diýýär, maňa erkek adam gerek diýýär. Näme üçin erkek adam gerek indi? Çünki Ukrainada söweş çykandygy sebäpli bu ýerde işläp ýören ukrain raýatlary öz ýurduna gitdiler, uruşmana gitdiler, öz ýurtlaryna. Şonuň üçin hem bu ýerde işläp ýören, meselem, gurluşyk işinde işläp ýörenler, bu ýerde köp ukrain gurluşyk işinde işleýär. Şo taýlarda işläp ýören ukrainsler näme etdiler? Ýurtlaryna gitdiler. Şoň üçin hem bärde gurluşyk işine ýaman köp erkek gerek. Eger-de siz gurluşyk işinden başyňyz çykýan bolsa, onda bärik gelip bilersiňiz, ýene tabşyryp bilersiňiz. Ýa özüňiz bir şuňa pikir ediň siz. Men şuňa düşünemok. Ýani bu diňe meni çykarýan meň şirketim boýunça diýemok. Ähli şirketler Size bir prigleşeniýe çykap berdi nähilleki sen ony prigleşeniýäni ýa-ha fotoshoplap ýazarsyň ýa-da firmadan alarsyň. Dogry dälmi? Biziň-ä onýa zadyň nämeliginem bilemizok fotoshop diýilýän zadyň. Özümiz firmalar bilen gidýäs we men şuny gelýän klientleme diýýän al meň prigleşeniýäm liboý ýerde barlada siziň ýa-da barlat. Kim özüne göwni ýetýän bolsa meň çykaran priglaşeniýamy barlasyn. Men şo dereje göwnümi özüme göwnüm ýetýä. Çykarýan priglaşeniýama gep işleşýän firmalamma ýöne men ýene bir gezek gaýtalap aýtýan men wiza diýilýän zada garanti beremok. Men siziň eliňize dogry bir ýagdaýda dokument berýän ýöne men wiza işine hiç çilek ýagdaýda garanti beremok. Wiza garant kim sebäp e, basylyp basylmajana karar berýär, oňa konsulstlyk karar berýär. Dostlar, şoňa allanmaň gaýrat edip, kim garanti berýän diýen bolsa, gelsin meni ynandyrsyn. Liboy, liboy şirket gelsin, bir plan zada men garanti berýän diýsin, wiza garanti berýän diýsin. Gelsin meni ynandyrsyn, çünki men iki ýyldan bäri şul işleň içinde gezip ýörün men. Intä bu güne çenli men gaty köp firmalary gördüm, gaty köp edýän adamlary gördüm. Intä olar diýenok dara men wiza garanti berýän diýip, sen nädip garanti berip bileň men şoňa düşünemok. Şoň üçin kim garanti berýän diýen bolsa olara ynanyp oturmaň hiç ýylak ýagdaýda. Eee hemme zat konsulstwyň öz elinde. Dostlar, biram şuňa pikir ediň. Şu günki günlerde bir dostuňyz bar, bir tanyşlygyňyz bar, bilişligiňiz bar, şolara bir soraň. Şolara bir soraň. Näme diýip soraň siz? Içinde hökmany suratda bir täze wizalar zatlar men nesip bolsa özüm ene paýlaşyp duran täze wizalary Ondan soňra ýani şol adam konsuluslyk birine wiza berýän bolsa näme üçin wiza berýär? Znaçit bärde neme bar? Işgär gerek, hökmany suratda işgär gerek. Şoň üçin ýa size wiza berýär. Bärik size işgär gerek bolmasa näme üçin size wiza bassynlar? Işgär gerek däl bolsa birine-de basmaz, iki adama-da wiza bermez, üçünji adama-da wiza bermez, hiç kime wiza bermez. Şoň üçin gaýrat edip bara Kim size näme maglumat berýän bolsalar, ynanyp oturmaň. Adamlar wiza alyp otyr şu wagt. Problemasyz ýagdaýda. Wiza alýarlar. Ýani erkek adamlar wiza alyp otyr. Hä, aýal maşgalalaram alyp otyr wizany. Indi wizany men öz klientlerime näme etýän? Müşderilerime. Men Türkiýede tanaýan firmalarym bar, olar bilen gepleşdim. Ýagny men öz işgärlerimiň özünem ugratýan. Men şo taýda bir sertifikat alyp berýän. Nälik sertifikat ol? Meselem, bärden gurluşyk firmasyndan, ýagny betonçy diýip men bir sanaky firmadan mysal berýän, Dawuda bir sany priglaşeniýe çykaryp berýän. Dawud şo taýda Türkiýeden şol işi bilýär diýip 240 sagat, ýagny biz öňünden şony gepleşýäs. Hemme zadyny şol sertifikat alýar. Ýagny o sertifikat näme işe ýaraýar? O sertifikat polno legal bir ýagdaýda, illegal bir ýagdaýda däl. O sertifikat siziň şol işi hakykatdan hem bilýändigiňizi, hakykatdan hem şo zatlarda tejribäňiziň barlygynyň manysyny berýär. We siz wiza tabşyranyňyzda şo sertifikat bilen tabşyrsaňyz, onda siz wiza almagyňyz hasam beter, nälektn aýdyn size, Bir plýus siziň üçin, minus däl, plýus şu sertifikat zada. Şoň üçin sertifikat işlem almak isleýänler bar bolsa, öz tanyşlaryňyz ata, öz tanyşlaryňyzdan soraň. Ýa-da bolmasa, ýok bolmasa, Dapo Consulting men biziň öz Instagram sahypamyz bar, şo tak ýazyp bilersiňiz. Ýagny men aýtjak zatlarym gysgaça şu zatlar, başga-da Kim Polşa barada, soňky ýagdaý barada kim näme bilýän bolsa, gaýrat edip kommentariýalarda ýazyň, çünki adamlar bärik gelensoň allanmasynlar, hiç kime hiç hillek ýagdaýda Meň diýjek zatym şu zatlardan ybarat. Onda näme? Dostlar, indiki wideolary ne haýsy tema barada çekmegimi, wideo çekmegimi isleýän bolsaňyz, onda gaýraty diýgadan kommentariýada ýazyň. Menem şu zatlar, şu tema barada bilýän zatlarymdan wideo çekin. Köp gelen soraglaryň biri maňa Pälwan Polşa wizasy bilen Germaniýa gidip bolýamy diýen köp sorag geldi. O barada-da wideo çekjek. Hakyky, anyk, takyk maglumatlar bilen çekmekçi. Onda näme? Meni şo wideo çekmegim üçin meni höweslendiriň. Nädip höweslendirýäňiz? Laýk, kommentariýa we şu wideony dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz gaty uly minnetdar bolaryn. Dostlar, onda näme? Janyňyz sag bolsun! Nesip bolsa inşalla Polonyada çaýda görüşýänçä. Köp sag boluň dostlar.